Helo na a chroeso i hefyd y podlediad am siaradwyr Cymroeg newydd gyda fi, Richard Nosworthy. Yn y penod yma, byddwn ni'n clywed gan Jordan Burress. Mae hi'n dod o Cleveland, Ohio, yn yr Unol Daleithiau. Dechreuodd hi ddysgu Cymraeg ar ôl darganfod ei iaith trwy gerddoriaeth Gruff Rhys. Yn y sgwrs yma o 2021, mae Jordan yn esbonio sut mae hi wedi dysgu Cymraeg ar-lein, ac mae hi'n sôn am ymweld â Chymru. Nawr, cyn i ni ddechrau, ga i ofyn cwestiwn? Ydy cyfathrebu yn anodd i chi? Efallai bod chi'n stryglo i gael sylw yn y cyfryngau, neu mae eich staff chi angen cymorth gydag ysgrifennu copi da. Wel, dwi'n helpu elusennau a sefydliadau cyhoeddus i rannu eu negeseuon mewn ffordd glir ac effeithiol, trwy hyfforddiant, cynnwys a chyngor strategol. ewch i richardnosworthy.cymru er mwyn darganfod mwy. Nawr, ymlaen at fy sgwrs gyda Jordan. Mae hi'n dechrau gan siarad am ble mae hi'n byw.
Um, Wel, dwi byw yn uh, suburb o Cleveland, Ohio, so, sef Shaker Heights, Ohio. A pa fath o le ydy Shaker Heights? Um, mae'n really nice, yeah. Mae'n uh, neighborhood really prydferth, swn i'n dweud. Ac ydy, ydy Cleveland yn lle fawr?
Ie, yeah, swn i'n dweud, ie, yeah, mae'n eitha fawr, mae'n... mae'r dinas yn eitha fawr, mae'n a lot o ardaloedd yn Cleveland. Ie, yeah, a mae, ma, uh, rwy ti'n gweithio, mae gyda ti mwy nac un swydd, dwi'n deall.
Ie, yeah, so um, un swydd ydy jyst gweithio mewn siop grocery a pacio i fyny uh, groceries i gyd. Um, So fy ngwaith ydy personal shopper ar hyn o bryd. Oh, wow. A hefyd dwi yn gweithio mewn um, uh, private gym. So dwi just gweithio ar y desk. Um, um, just ar dydd math a dydd iau. So mae'n rhan amser. Ie, yeah, na ni. A dwy swydd yn dy gadw di yn, yn digon prysur, ond, ond hefyd, wrth gwrs, rwy ti'n dysgu Cymraeg. Pam dysgu Cymraeg? Wel, mae'n stori hir, ond um, nes i dechrau dysgu Cymraeg ar ôl um, darganfod yr iaith drwy gwrando ar cyddoriaeth. So, um, ie, yeah, o'n i'n gwrando ar um, actually o'n i'n gwrando ar un o bandiau favourite fi, Gorillaz. Um, wyt ti wedi clywed am, am nhw? Ie, yeah, um, band Damon Albarn, ie? Yeah? Ie, yeah, yeah. so oedd o'n uh, wedi, wel, oedd nhw wedi rhyddhau dwi'n meddwl album tryd- try- trydydd album nhw a un o'r pobl ar yr album wnaethon nhw gweithio efo oedd Gruff Rhys a wedyn wnes i jyst yym dechrau gwrando cerddoriaeth Gruff yym yn amlwg mae ganddo fo you know, solo stuff a hefyd um, stuff efo Super Fairy Animals. So, o'n i'n clywed Cymraeg um, just drwy gwrando cyddoriaeth Griff. Ac o'n i'n meddwl, oh, mae, mae Cymraeg yn swnio yn diddorol. You know, hoffwn ni um, just dysgu chydig bach o Gymraeg. Um, fel, hello, sut wyt ti? Stuff like that. Um, ond nes i wnes i ffeindio cwrs um, am dim o'r enw Say Something in Welsh. So dyma sut nes i dechrau dysgu Cymraeg. Waw.
Pryd ddechrau ysdi dy, dy, dy, um, dysgu Cymraeg? Uh, amser eitha'n hir yn ôl? Ie, yeah, eitha hir yn ôl. So, naw, naw mlynedd yn ôl. Um, so, nôl yn mis hydref 2011.
Ie, yeah, so ers so, um, bron, yeah.
bron deng mlynedd nawr. Ie, yeah. ie, yeah, uh, bron yn degawd. Sut wyt ti'n dysgu Cymraeg yn yr, unol, yn yr Unol Daleithiau? Wyt ti'n siarad gyda pobl yng Nghymru?
So, rhywun dwi'n siarad gyda pobl yng Nghymru, ond pan nes i dechrau um, dysgu Cymraeg, o'n i just neud o drwy um, cwrsiau ar y we. So, yym, ie, fel wnes i ddeud, wnes i dechrau efo Say Something in Welsh, yym, ac wedyn, yy, wnes i symud ymlaen i i cwrs arall o o'r enw Catch Phrase, yym, sydd yn... cwrs am dim. Mae gennyn nhw audio courses um, a hefyd um, mae yna ffael ti'n gallu lawrlwytho. Um, so nes i wneud hynna. Um, a hefyd nes i ddechrau defnyddio Cymraeg ar y we drwy Twitter. So um, nes i cyfarfod lot o pobl ar y we. Uh, Dwi'n cofio siarad gyda nhw um, just drwy Twitter. So, yeah, oedd, hyn, oedd hynna'n helpu fi lot, um, achos ar y, ar y dechrau, oedd doedd dim pobl i siarad efo, really. Um, wyneb i wyneb. Yeah.
So felly, wyt ti, sut nes di gwrdd â pobl trwy Twitter? Trwy'r trwy Super Furry Animals neu, neu rhywbeth arall?
Yym, dwi'n meddwl nes i jyst dilyn pobl, yy, wel, dwi'n trio cofio be wnes i. Dwi'n dwi'n meddwl wnes i dechrau jyst teipio stwff yng Nghymraeg, a wnaethon nhw ffeindio fi. Um, dwi'n meddwl, like, just defnyddio y hashtag dysgu Cymraeg, ac wedyn oedd pobl yn dweud, o, oh, ti'n neud yn iawn, o, neu, o, oh, da iawn, you know, dal ati, a uh, wnaethon nhw delyn fi, nes i dilyn nhw. Um, a, ie, yeah, rai o bobl dwi wedi bod yn dilyn ers

lle da i defnyddio dy Gymraeg. A pa mor anodd ydy hi wedi bod i, i ddysgu Cymroeg? Achos rwy ti wedi dysgu ychydig o Sbaeneg a Mandarin, dwi'n dwi, dwi clywed.
Do, um, yeah, so oedd yn, oedd yn gwahanol um, i dysgu ar fy mhen fy hun. Ond dwi'n meddwl achos dwi 'di dysgu ieithoedd eraill yn y dosbarth, o'n i'n gwbod beth i wneud, yym, efo, you know, ymarfer a, yym, ail... A dwi 'di co- anghofio y gair am review, ail, yym...
Ie, adolygu. Adolygu, ie. So, ond ie, yym, hmm, i ateb y cwestiwn, yym, Mae hi wedi bod yn chydig bach anodd um, ond mewn ffordd oedd dysgu Cymraeg yn eitha hawdd achos um, doedd dim doedd, doedd dim you know, gwaith cartref a stuff fel na. O'n i'n just gallu neud o

A dwi, dwi meddwl, nes i dysgu sut i dysgu iaith, mewn yeah. ffordd. Os wyt ti wedi yeah. dysgu iaith arall, efallai bod yeah. ti'n haws wedyn i wneud Cymraeg neu iaith newydd. A rwy ti, wrth gwrs, wedi bod yn dysgu ar-lein, ond nes ti dod i Gymru uh, cwpl o fynydde yn ôl, sut profiad oedd, oedd hynny? O, oedd hynny'n really Really, really exciting. um, yeah, achos o'n i, o'n i wedi bod yn trio mynd ers probably 2016 neu rhywbeth. Um, yeah, dwi was, o'n i wastad e- wedi isio mynd, so pan ges i cyfle i actually mynd, um, o'n i'n cyfroes iawn, wel, o'n i wedi cyfroi. Um, nes i cyfarfod efo ffrind yn Caernarfon, so wnes i treulio cwpwl o dyddiau yy i fyny yn Caernarfon. Yym, a wedyn wnes i fynd i Gaerdydd. Yym, ac o'n i... oedd e jyst... o'n i'n mor hapus i fod yno i actually defnyddio fy Nghymraeg a cael cyfle i siarad â pobl yym ie o- oedd e'n jyst rili rili cŵl. Oedd uh, Cymru fel oedd y ti'n disgwyl cyn, cyn dod yma? Ie, yeah, dwi'n meddwl, achos um, unwaith o'n i wedi dod i, wel, dim Cymru ond Lloegr. So o'n i'n o'n i'n gwybod sut yym o sut yy s- s- sut i dal y trenau a pethe fel 'na, yym ond ie oedd Cymru yn yn rili jyst rili prydferth, o'n i ddim yn gallu credu bod o'n i'n beth o'n i'n o'n i'n gweld.
Beth oedd ti'n beth oedd ti'n hoffi'r mwyaf um, yng Nghymru? Ooh, um,
hmm, cwestiwn da. Ie, yeah, o'n i'n hoffi popeth, really. Um, yeah, nes i really, really hoffi Caerdydd. O'n i eisiau aros yym yn hirach jyst i weld mwy o'r o'r dinas ond hefyd nes i nes i caru y scenery yno so jyst ie o- oedd actually oedd Caernarfon yn rili rili neis hefyd ie jyst popeth rili. O, oh, mae'n uh, swnio fel bod ti wedi cael lot o hwyl yn dod yma. Um, a nes ti'n neud ffrindiau yma, neu aros gyda ffrindiau hefyd? O, oh, do. Ie, yeah, um, yeah, oedd, oedd gen i ffrindiau yng Nghymru, ond o'n i just wedi cadw mewn cysylltiad efo blynyddoedd, so oedd e'n really nice i just um, finally cyfarfod nhw you know, wynem fi wynem. Yeah. Ond uh, hefyd nes i cwrdd â pobl, you know, ffrindiau, ffrindiau fy ffrindiau. So, um, oedd hyn yn nais hefyd jyst i, i gwrdd â mwy o bobl. Ac jyst siarad Cymraeg, uh, you know, syth ymlaen.
A, a beth, uh, sut mae um, dy ffrindiau di a dy deulu di wedi ymateb i ddysgu Cymraeg? Beth maen nhw'n meddwl am y ffaith bod ti wedi dysgu'r iaith?
O oh, ie, yeah, wel, mae teulu fi yn dwi'n meddwl mae nhw nhw bron yn bron yn dysgwyl i fi dysgu ieithoedd achos dwi erioed... dwi wastad wedi yym wedi hoffi dysgu ieithoedd. Yym so n- pan wnes i dechrau dysgu Cymraeg, wnes i deud wrthyn nhw a oedden nhw jyst fel "O ocê cŵl". you know, oh, okay. Um, o, neu maen nhw'n gofyn i fi i, i dweud rhywbeth yn y Gymraeg. Ond um, dwi'n meddwl, doedden nhw, ddim- doedden nhw ddim yn dysgwyl fi i, i wneud, i dysgu cymaint o Gymraeg, a wedyn teithio i Gymraeg, yy, i Gymru. Ie. Um, so, ie, yeah, mae, oedd nhw chydig bach surprised, ond, ie, yeah, um, oedd y ffrindiau fi yn, um, yn hapus just achos o'n i wedi eisiau dod i Gymru am, you know, cymaint o amser a wedyn nes i ffeinio i wneud o, so oedden nhw'n just hapus dros fi, so ie, yeah, maen nhw'n maen nhw meddwl, dwi meddwl mae nhw'n meddwl bod mae'n cool um, mod i wedi dysgu Cymraeg. Ie. Yeah.
A wyt ti wedi cwrdd â unrhyw un yn America sy'n gallu uh, siarad Cymraeg neu oes unrhyw cysylltiadau Cymraeg gyda ti neu ydy, ydy'r Gymraeg dim ond yn rhywbeth rwy ti wedi ffeindio dros y we neu a wedi dysgu dros y we?
Wel, ar hyn o bryd, dwi, dwi, dwi erioed wedi

so dydy o ddim yn rili yym agos, ond mae 'na rywun sy'n byw yn Prydwyn sy'n siarad Cymraeg, mae'n dod o Gymru, yym, a hefyd dwi newydd wedi yym trefnu hwnna, ond ma' mae gen i ffrind, dwi ddim yn cofio lle mae hi'n dod o, mae hi Mae hi isio cwrdd â fi yn Cleveland yn fuan. Wythnos nesa, mae hi'n siarad Cymraeg. Ni wedi bod yn ffrindiau ar Twitter am blynyddoedd, ond yy, ie, dwi'n meddwl dwi'n mynd i cwrdd â hi am wythnos nesa. A ni yn mynd i cael paned i yy siarad Cymraeg, so dwi'n dwi'n rili cyffrous achos yy dwi ddim wedi cael sgwrs yn Cymraeg yn Cleveland o'r blaen, so, ie. Yeah. Oh, Mae'n mynd i fod yn, ie, yeah, lot o hwyl. Ydy hi'n hi dod o Gymru neu ydy hi'n uh, Americanes?
Um, dwi'n meddwl mae hi'n Americanes. Um,
sydd wedi dysgu yeah, fel ti.
Ie, yeah, sydd wedi dysgu fel fi, ie. Yeah. Gwych.
Hyfryd. A dwi'n dwi, gofyn i fy ngwesteion ar y podlediad am um, mm -hmm. beth yw'r peth anoddaf am, am dysgu Cymroeg. Um, wrth gwrs, rwy si wedi dysgu cwpl o ieithoedd eraill. Oes, oes unrhyw beth arbennig o anodd am, am y Gymroeg?
Mae efallai pronunciations, achos weithiau dwi dal yn struggle efo you know, pr- pronunciation. Um, dwi'n cofio pan o'n i'n dysgu yn y dechreuia, dechreuad, a ni ddim yn gallu um, dweud like the sound, the, you know, double L sound. Mhm. o'n i ddim yn gallu dweud hynna. Um, Ie, yy, so dwi'n meddwl jyst efo rhai o geiriau, yym, mae'n gallu fod yn anodd, yym, yn ganu nhw, ond yy i fi mae Cymraeg yn neud lot o sense, like mae'r gramateg hefyd yn yn neud um, a lot of sense i mi. So, um, Dwi ddim yn rhi so, anodd felly. Ie, yeah, dim yn rhi anodd. Ie. Yeah.
A oes unrhyw cyngor gyda ti, unrhyw tips i ddysgwyr eraill i helpu bobl eraill sy'n dysgu Cymraeg? Ie, yeah, um, so... Dwi'n meddwl rhywbeth sy'n wedi gweithio i fi oedd jyst i drio yym gwrando ar Cymraeg hyd yn oed os ti ddim yn siarad lot o Gymraeg trio cymryd amser i gwrando rhywbeth yn Gymraeg so ie nes i nes i gwrando lot o gerddoriaeth yn amlwg ond hefyd nes i gwrando... nes i trio gwylio neu gwrando rhywbeth ar y radio neu Mae 'na mae 'na lot o fideos ar YouTube yym os... wel acshyli podlediadau, mae podlediadau wedi bod yn help mawr i fi jyst i clywed sut mae pobl yn siarad yym yn naturiol yy achos dwi wastad yn pigo i fyny ar pethe gwahanol you know d- yy phrases gwahanol a stuff a hefyd am flashcards os ti'n trio dysgu am geiriau neu vocabulary mae flashcards yn gallu helpu lot. Ie, yeah, ie, yeah.
ond cwbl o tips da iawn fanna. Um, felly, um, beth am y dyfodol, Jordan? Wyt ti'n gobeithio dysgu mwy o Gymraeg, dod nôl i Gymru falle? Ie, yeah, so ar hyn o bryd dwi yn defnyddio Duolingo uh, i drio dysgu, wel, drio dysgu mwy o Gymraeg a hefyd just dysgu, ail dysgu pethau dwi, di, dwi ddim wedi really dysgu yn iawn, um, os mae hynny'n neud synwyr. Achos dwi di, mae'n yna chydig bach o grammar patterns dwi ddim wedi dysgu eto. Um, so, Ie, dwi'n trio dysgu mwy jyst drwy defnyddio Duolingo, a hefyd yym dwi'n trio darllen mwy o Gymraeg, yym rhyw fath o erthygl neu mae gen i llyfrau Cymraeg yym... ydy, uh, ond dwi ddim wedi darllen nhw eto, so dwi'n trio wneud hynna. Ond um, hoffwn i dod nôl i Gymru yn fuan, jyst ddim yn gwybod sut dwi'n gallu, achos, you know, Covid a stuff, a uh, travel restrictions. Ond pan dwi'n gallu uh, dod nôl, hoffwn i dod nôl i weld mwy o Gymru. achos o'n i ddim rili gweld lot o Gymru, jyst Caernarfon a Chaerdydd. A, ah, so mae'r holl wlad yn y canol gyda ti yeah. i weld. a, yeah.
Bydde roi, wrth gwrs mae, mae Cymroeg yn iaith fach yn dydy, a falle bydde roi pobl yn dweud, wel pam, pam dysgu Cymroeg, rhywun sy'n byw yn America, beth am dysgu ieithoedd sy'n sy'n cael ei defnyddio gan mwy o bobl. Be fydde, be yeah. fydde ti'n dweud wrth bobl sy'n dweud bod, bod na dim pwynt i dysgu Cymraeg? O, oh, wel, sy'n ei dweud, mae yna wastad yn pwynt. Wastad yn pwynt dysgu iaith. Os ti'n gallu defnyddio fo efo rhywun, you know, dim ots os mae lot o bobl yn siarad neu os mae'n iaith leiafrif, you know, mae yna wastad yn pwynt. Dyna jyst be dwi yn meddwl. Ond dwi, hefyd, dwi'n meddwl ti'n gallu, ti'n gallu dysgu pethau eraill os ti'n dysgu iaith. Um, ti'n gallu dysgu am y diwylliant a rhywle gwahanol, ti'n gallu profi lot o stwff gwahanol os ti'n actually teithio i i'r wlad neu hyd yn oed os ti ddim yn teithio, ti'n gallu siarad gyda pobl, you know, mae gennym ni Skype a Zoom a stwff, so mae mae 'na wastad yn pwynt. A beth wyt ti wedi cael allan o ddysgu Cymraeg? Sut ti, wyt ti'n teimlo uh, o ran y profiad rwy ti wedi cael?
Wel, y peth gorau dwi'n meddwl, jyst uh, ydy'r um, y pobl dwi 'di cwrdd â yym y ffrindiau dwi wedi 'neud yym a hefyd yy dwi'n teimlo nawr fel dwi'n rhan o o gymuned yym sydd yn rili cŵl dwi ran o gymuned sy'n siarad Cymraeg a bron yn bob dydd neu bro- bob wythnos dwi'n dwi'n siarad gyda rhywun, cwrdd â rhywun. Um, so ie, yeah, dwi, dwi wedi cael... Dwi jyst wedi cael lot o hwyl yn neud o, a dwi dwi'n meddwl mai un o'r pethau gorau dwi erio- erioed wedi neud.
Wel, diolch yn fawr unwaith eto i Jordan am y sgwrs yna, a diolch i chi hefyd am rando. Os ydych chi'n mwynhau'r sgwrs, beth am rannu'r podlediad yma gyda ffrindiau? A chofiwch i roi adolygiad ar eich hoff app podlediadau, byddwn ni wrth fy modd i weld beth dych chi'n meddwl. Wel, gallwch chi anfon eich sylwadau a chwestiynau trwy e-bost neu Mastodon. Mae manylion yn nodiadau i'r penod yma. Ond tan y tro nesaf, hwyl fawr!